Ah, unza kuti maitiro ari kuita mazuva ano soka ayi ah, unza kuti upenyu uri kufamba koza kunza na achimbofunga kuti kudii eh. aimbofunga kuti ndimbokesha chi kamari kedrink ko mari yakazara ka tisine tisi kurira svi ah, saka unza kuti ukabata kama unoona ka ndedrink ndedrink ah cheta hamuna nyimwe chiri mababa ne drink cheta aiwa ko jaira ka kuti kunzati takatsikisa ka chigomba chakabuda mari ka tasaone sin ratinaro plus chi alright mari iripo keji pa deni chi bo saka iwo ndongo tungoro akachi ka drink ya masipaka aiwa nice mbana ko hako mbana tisine mari ka aiwa jaira ka ah mari ka tona mari mari timu Ah, kuri ah ah. Siri sei? Genga. Ha, uripo. Kuri sei chibaba? Kuri sei shama? Adi mafana. Madi. Oh. Eh? Ko chakwa ndera niko? Aiwa, ko takapinzira ko ndimi ngofamba nempini webaza kutsvene. Ah, bo guys musadaro guys. Eh, kuchona hero. Ova chakwa ndera. Aiwa, chakwa tisapinzira ka. Kuma kana kumari. Ah, smart ka iwe. Ngogwesha uya. Ah, iwe, ah, ndikutipira iwe ndakapinzira. Ah. Iwe chini chakatrena iwe. aiwa tarisa kaiwa aiwa kai usamire kuona taofa iwe eh auma mda kunzwenya mwana aiwa makabata ku mari yo mwana tawana kugwecha akatora pa miri ya mwana mwana nzadaro varo mwana moti tipiro vamwe usachikomba changu cheche ndarope eh ndo chandakarova kachanda kadaisora kari vanhu akarivara kachaisa

tozokuona shamari bcause hatitori hatitori parani izvo tine zvatotombogadzisa gadzira saka haabho aiwa no ndatozokuona watauya tozokusota eh, asi mati aiwa atokubata atokupinzira chakupinzira unongotsvaga foni chenda kuzokupinziraaiwa haisi rafu dara but iwo idya mari yako tosotana geng rangu geng airi

Mm, na sekuru sekuru sekuru sekuru sekundi ya sikandiona mai mwana ah, fana vafana vatukwa ah vambondiremera ah tandirikuwa

haungandishazhiri kudaro ini kuita mari mhosve ndakatofunga kuti ini ndinde kwasekuru zvikundi sekuru vari panyasa ava pana one wavo tikasamucherera kana kuti hameno gumbo zvachaita aiwa kana makutodare koko makutondi mhirizvamunozivaapana vani vatano life yangu inenge ichitokalansika isusu tiri vanamati tinofanira kungoenda kuchechi mwari woga anozvipedza inguva yaayewa haana kushaina imi ah. ndimaona kunge mashainiro nokuti hamuna mari inguva yavo regai imimi wenyu womukana uchasvika mm. mukana inguva mwari ndiwe munhu wese asi wemunhu wani chigarai pasi ndikupei chikaaiyewa chigarai pasi nesadza motoramba here nekuda kwemari yevanhu

Eh, sekuru. Eh. Sika umdara sekuru. Sika mzukuru, watosvika mzukuru. Tasvika sekuru. Eh eh, watosvika mzukuru. Gare sekuru. Gara mzukuru. Gara mzukuru. Gara mzukuru. Ya. Wanetwa ne mzukuru ndakuona kubva uchiuya mzukuru. Ah, ndanetwa sekuru. Nechi mzukuru. Kwaini kwangu sekuru kwashata sekuru. Eh eh. No hapana wada kura msuru siku. Ehe. Kuwaona. Ava vana ava. Ana baba Tito ava. Eh. Nana Tomu ava ndiremera siku. Saka nawo yako ndeye kuti chii muzukuru? Ah vakaramba vachita zvavari kuita sekuru kazi. Life yangu sekuru ah. Hapana vakaita mari sekuru asi vakundishainira sekuru. okay vakundivhairira ini alright alright saka inda ndafunga kuti sekuruka eh. haa uyu mukomana uyu batito ka gumbo rake ka haa chimbondipai sekuru ndinopedza naye sekuru alright asi zvinogona kuzokunetsa kamangwana muzukuru washinga here muzukuru ndashinga sekuru chero zvazvaita sekuru vozo vapfana ava kana vachiita zvavari kuita sekuru mufaro wangu mushoma sekuru zvino manje wauya here nezvimakwatiwo zvishoma kazokukanda mundiro yasekuru ka ndikupowo mbicha haa ah, sekuru ndanchiti pandikaenda sekuru zvikafamba sekuru eh. ndinodzoka nechimwe sekuru kana chinokambaira sekuru Hai. Zvatoita panapa muzidoko kusana kupa zvidiki muzukuru. Tipei sekuru. Wozodzoka muzukuru. Asi washinga here muzukuru? Ndaisinga sekuru. Bata apa muzukuru. Ndabata sekuru. Bata apa muzukuru. Ndabata sekuru. Wabata here muzukuru? Ndabata sekuru. Wabata here muzukuru? Sekuru ndakabata sekuru. ya ndatora sekuru right tinonoshandisa sei sekuru zvinhu ichi zvaunoita manje muzukuru unonotaura zvese zvaunoda ipapo muzukuru orit sekuru wataura zvese zvaunoda ipapo muzukuru ndoda kuti chinhu ichochocho unonoisa panzira yavanofamba nayo muzukuru orit sekuru wotaura zvese zvaunoda futi ipapo orit sekuru wofuratira ucheuki

iri umwe anochiona aiwa aya ndanitobaya padhini baya padhini A few moments later. vanovaita shandira nesu tichengete mhuri dzavo vanozati hayo tisikurira tise tine mari but munhu anofanira kubva kushanda ayo timuchera kumba yezvare smart smart yamari uzoti haa but imi chandi kurende mari yatombopera pamuri oe mari iti yako tinakazara mari ayo urizoti ngomo ngomo Ah!

Ah, ndakwenda ndakwenda asinobata chete asipere chete todzoka ndakwenda chete takwenda kunouya takawanda unaike kwaita musangano weurwiranziyamonakuna sisi toto kumba kuna sisi toto ikwenda unoudza sisi toto raramba hakuna zvakadero ah, ndaenda chindisiya indaenda kuda kudaigwa mari yenyu baba zvakaoma nyika mune nhamo vedu wese handina simba hei ha munyika mune nhamo zvinopera zvinopera kumbana vakimo ndere zvinopera haiwa mota iyoyo ndiyamuda kuuraigwa iyoyo vakakutarisai so hondo haisati yapera nemi baba motoshinga kunamata naika motoshinga kunamata shuwa eh, inoda kumwa katatu ziri pamuchinjiko eh, imwai baba imwai zveshuwa mm, haa vanhu vakaoma moyo hazvizo zvinopera mm. zvakaoma mzinaa mm, pfuma yatakadai yatiparira